Langkau umai.
Yah oha nyaya tabi peninga selamat betemu baru enggau aku tapang bekumbai. Au begulai baru mega kitai ke sekali tu peninga ba cherita langkau umai. Tusun ke seratus dua puluh lima kitai baka ke sekali tu. Au ngambi kena betangguh ngambi ke enda masau jam kitai mega peninga nyadi beketu meh bunyi cerita langkau umai tusun ke seratus dua puluh lima. Oha. Sama ninga kitai cerita tu. Au. Tusah ukai bula-bula tusah ati aki geringu meda uchu Edom nya. Aman enda tinduk sekali-kali aki ngui ni geringu. Nguan tudah dua mih ke benung ti indu ngenatka pemedis diri. Meda pendiau Chris Kuning nya tau tak bebali chelum nya tadi, sida iya udah belabuh nan nyamai ati. Laban ti Chris nya bekenya, nya reti iya dum ke diatu sigi bisi pemedis, sigi bisi utai ke ngachaui dia. Au ba ditu aku nyebut baru bala peninga, Chris Taja keris nadai ba budaya kitai Iban, tang meh ari suba nyentuk ke diatu nyentuk ke sehari tau nang sigi ke kitai Iban iya ke bulih iya ke nyimpan sereta ngibun keris kuning. Au iya enda lama udah nya datai ke tudah gentu enggau Geringo iya ke ngaga ke sida ai yen tadi sama bela ngirup meh sida dia.

Au awek kitai dulu meh sida aki geringu ke benung ngupi iya ke benung nunga tudai endum iya ke benung tinduk ngenat ke mata enggau pala iya ke pedis pie. Au aku mai kitai ngenang tudai dum dum ke benung tinduk nya tadi. Au nya meh ta belalu lelap aki aki kitai dum nya tadi kenu ku jerita dia dia telalu bisi kenyap bisi mimpi. Iya maya nya ngasai kediri benung ba kaki bukit. Asai ke kala iya meda bukit nya. Rampa menua dia mega asai ke kala dua mentua meda. Nya meh pemuas geginau nyedia. Dia di sekali nyedia iya tepeda ke apai tuai siku benung bejalai betungkat baka ke nuju ngagai iya kia. Au tebaru ka bejaku tudah dua meka nanya petuai nya dulu. Peda dulu agi ga petuai nya bejaku enggau iya. Iya deh nya wat. Iya deh nya dum. Pia deh ku apai tuai nya nanya tudah dum. Au aku meh tau aku. Pia deh ku dum nyaut apai tuai nya. Aaa nyadi wat. Aku nemu dek bisi pemedih bisi utai kengachau dek. Nyadi pemedih dek ulih ya gerai wan. Ulih ya suman enti di niki ngagai bukit tau. Ati diri dek wan ti deka niki ngagai bukit tau. Lalu giga dek telaga ke bisi bedia. Enti ding ngiga iya dih deka tetemu ke telaga bebukit tu. Bisi sigi bisi telaga nyedia awan nang sigi amat bisi. Tang enda semua orang ulih tepeda ke telaga bebukit tu. Semina orang ke ngembuan ati ke lurus, ati ke manah aja ulih tepeda ke telaga nya. Ni orang ke ngempu menua tu mega enda semua iya kala meda. Kala tetemu ke telaga ditu. Nemu di bukit tu ila wan. Enda iya jauh ari menua kita. Nyadi enti dikan iki ngagai bukit tu deh enda tau namai piring enda tau niki ngapa. Nyadi siti piring dengkah ke deh ba kaki bukit lalu siti deh bai di katas. Ingat ke pesan aku tu wan. Dei enda tau na kediri aja niki ngagai bukit tu lebuh maya hari nyu ka silau. Nyadi piring siti ke dibai di katas enda tau sekali dileka ke dei ngapa enti di bedau tetemu ke telaga nya. Udah di temu ke telaga nya nya baru di tau ngeleka ke piring nya semak telaga. Enti di udah tetemu ke telaga nya anang lama anang betangguh agi lalu mandi di dia. Nyadi ngambi di nemu bukit tau tau meh bukit di kumbai orang bukit tulei. Telaga ku aku tadi nya meh telaga di kumbai orang telaga kumang. Enda semua orang kala meda telaga tu wan. Munyi ku aku tadi orang ke ngempu menua ditu mega bisi enda nemu dia bisi telaga komang. Enda semua orang bidik benasit ulih tepeda ke telaga komang. Lalu siti enda agi wan. Tau padah ke pesan aku ngagai aki dia Ajin. Padah ngagai Ajin anang guai bebalas. Laban aki dia ke diatu iya udah nemu dek diuji orang enggau penemu. Awak ke dulu padah ngagai aki dia Ajin. Anang guai bebala, Bisi meh iya ila. Iya patut ngereja semua utai nya. Ukai ba cherita langkah umai tu iya bebala ke semua utai tu. Ukai ba cherita langkah umai. Bisi iya ba cherita ke nganti cherita tu ila. Ya dani dek wa dani dek dom mimpi dek tau. Pia dek ko apai tuai nya tak lalu lesap dek peda tudah dom. Enda sempa tudah tuai enta dek ka nanya apai tuai nya dia dia lalu tedani. Peda dom aki aja ka agei bedau tindua. Ini geringu gentung enggau geringu. Udah bekuruh dipeda tudah Dom. Amat mentas aki Geringo enggau bala ucho. Jam maya nya engka udah ka tengah malam kenu ku jerita. Nya meh meda aki bedau tinduk dia Dom lalu betunga enggau aki iya dia. Ee, udah Dani dipia ucho. Dia kati agi pediah kini ucau. Pia da ku aki geringu dulu agi nanya tudah dom. Aah agi ga aki agi ga bisi pediah. Tak enda agi antu ngentua enda baka tadi. Pia da ku tudah dom nyaut aki iya nya. Au ba iya meh nya ucau enti nantu ngentun agi. Senang ga ati aku enti pia ucau. Pia da ku aki geringu madah kati iya senang. Tang meh berupai amat aki iya nya tusah ati dipeda tudah dua malam nya. Au, enti kitai ke sigi ke tusah ati, dini nya ulih deh kelalai aki geringu, aki geringu. Um aki nyadi kada semua orang udah tinduh. Nyadi tadi aku bisi kenyap bisi mimpi aki dipadahka entu. Ngasuh ku madih ngagai dia ning guai ka balas. Awek ku dulu pia ku orang nya madih ba kenyap ku tadi aki. Pia de ku tudah Duem nusi ke kenyap iya tadi ngagai aki iya. Apau apau neh Uchau iya nama dik madih ngagai hantu ku ka balas pia. Nang sigi amat ujar wama ka balas aki ditu. Udah ku meda kehe kuning dinya tau balik celum nya aku sigi udah nemu cau. Sigi udah nemu ku utai nyadi ba deh. Pia deh ku aki geringu baka ke betunik ke jaku nya tadi. Tang meh ka amat iya sigi aman. Sigi amat amat ka bebalas aki kita aki geringu nya. Udah bendar. Udah puas ngenat ke ngelama tu pia deh ku aki Geringu. Eh ditu aki, dini aku tu bisi madih aki. Ukai an tuna nemu utai ka digaga deh. Kombai deh nemu ku utai ka digaga deh aki. Nadai aku tu nemu. Ti dimadih engka ga ku nemu aki. Pia de ko dom nyauan aki iya nya. Eh anang kelalu ingal ucho. Anang ingal bejako ngai ke ding ngai ini deh. Au baia meh an tunang ngaso aku balas enti pia ama ka balas aku ucho. Anang sida ka bedua nako. Ama pama orang diato peda ko ucho dom. Tang meh ka betunik enggau kitai peda aku. Pelaba ka aku engka iya bedau nemu sapa orang ke benama Ajin. Engka kumbai iya aja nemu jai. Engka kumbai iya Ajin tu enda jai. Pia ku Tuda Aki Geringu madahka pengingat diri ngagai uchu iya Dom nya. Panas ukai bula-bula panas aki geringu malam nya. Kati enda panas? Udah bendar laman aki geringu ngelama tu ngenat ke semua utai nya. Eh, awak ke dulu makai empai maya iya meh nya empai maya iya. Nyadi pagi sekali meh aku madah ke semua utai au aki. Agi pedis mata enggau pala aku tu. Tinduk mentua aki au tinduk tua. Anak mayuh tai kira, anak mayuh tai runding di dia. Bisi Petara ngemata kitai sebilik agi, anang irau au. Ukai nyana nemu tulah orang ke munggal kitai. Pia dei kudum nya wat aki iya. Pia seduai iya sama bela gali. Baka tudah dom dini nya ka tindu agi. Iya mai aki enti nuwa tadi ngambi kaki enti nuwa kasih kaki iya empai enti nuwa hari tadi. Au meda aki geringu nyo enti nuwa dudok manah ke tudah gentung au geringu nunga tudah dom nemu du ga sida nya betukar nguan tudah dom malam nya. Iya ka enti nuwa ko jako irup ke kupi ngichak mata anak ka enti nuwa. Nya malam nya bendar tudah Dua mengingatka semua utai ke dipadahka ba tuai ba kenyap iya nya tadi. Enti dikenang, Raya pemedis ati laban udah ke nemu bisi orang ka nguji sida iya. Tang meh ingat gia jaku apai tuai nya tadi nak ngasuh sida iya bebalas dulu. Nadai penguntung, nadai mega pengerugi. Enti kitai tu bebalas. Tang ti utai nyuna alai atat amat nadai ko enggau meh nya ka pena bebalas ngambi ke bela nyepi begeni asai enti orang udah malas. Au kira kena nyadi meh ake kedingu kitai nya ka balas bala peninga tu antu udah dulu agi nagang iya. Ukai ba cherita tu ake kedingu balas ila. Ukai ba cherita langkau mai laban cherita tu. Ka dia bih ka ku dulu. Au anti aja meh cerita ke nganti cerita tu ila peninga. Taja pia bedau ga cerita tua bih. Tu baru naka tusun ke seratus dua puluh lima. Langkau umai. Ya nyadi cerita kitai ke sekali tu peninga dilengka ka aku naka tu dulu. Au ngarap kita udah teperindah meninga cerita tu tadi. Au nadai jaku bukai asa iya ngarap kitai betemu baru. Mupuk dulu aku anang enda subscribe channel Tapang Bekumbai. Oha nya iya.